امید کرینا کہ تساں ٹھیک ہوسو وسدے رسدے پئے ہوسو اج اساں ویندے پئے ہیں ناصر حسین سواگ کولوں برلی اڈے تے اساں والا او پکائی پے ٹکر تے اساں ویندے پئے ہیں اج روٹی کھاون تے کریندے پئے ہیں اتھاں انجوائے تے اساں تواکوں پہلے اساں رکے ہیں انگورا گولڈ فارم والے جیڑا کہ ساڈا تھل دا پرانا جنگل آئی اوندے وچ اساں اتھوں دے تواکوں آل احوال وی ڈکھیندے ہیں۔ تے ونج کراں گی تہاڈی ملاقات کرویندے ہیں اج بہوں سارے نویں بنداں دے نال۔ سائیں اساں جیڑھے دوست کزن بیندے پئے ہیں نال نال ایندے وچ ساری سردار ظفر عباس سواگ پروفیسر ہن سائیں گلوبل سائنس کالج دے تے نال ڈاکٹر باغی علی سواگ میڈا چھوٹا بھرا تے نال ساڈا ہک نکا جیڑھا بال بلوڑا گڑ دا روڑا سائیں حسین ظفر

پار ہونے ویندے پئے ہیں تو کریندے ہیں نظارہ اے انگورا گوڈ فارم دے سیں بالکل اساں اندر ودے سے سیں اے سیں جال دا پودے سیں جن تے لگ دین پیلوں جے کو خواجہ غلام فرید سائے نے آکھا ہے کہ آ چنوں رل یار پیلو پکیاں نی وے آ چنوں رل یار پیلو پکیاں نی وے ایندے کون میں قریب تو نظارہ کرویندا پیاں کہ کیڑی مضبوط منڈی ہے اے دیکھو اے سہی اے منڈ تو اے جال تو ایسی جال اے پانی دی جھاتے ایسی یعنی پانی تے درے تھی دی ہے لیکن سارے تھل دے وچ تلے اتنا پانی ہے کہ دیکھو کہ کیا خوبصورت جے مناظر ہیں ایک قدرت دے قریب دے نظارے تو دکھیندا پیاں سہی کہ جال کوں کیویں خوبصورت انداز دے نال اللہ پاک نے بنڑائے ایندے تے جلے پیلو لگدی ہن اوں ویلے تاں دا ہوسی مزہ اے ہن خطرناک رستے اے تھل گورا گوڑ فارم دے سیں تے اساں ہن اپنی منزل دو رواں دواں ہیں جتھاں پکان دا پے سارے واسطے کھانا کھاں پتہ نہیں گدی کدو ویسی آ

چس آ ویسی سائیں اج لگدا ہے کہ بہوں زبردست قسم دا پروگرام تھیون والا ہے سائیں اے جے راہ دے تے اسا کدے آئے ہیں اگے سائیں بہوں مہربانی ہے سردار سواگ ناصر عباس صاحب دی سائیں کہ اپنی اتنی مصروفیت دے دور دے وچ ٹائم کڈتے تے ساکو گھن آئے نا اتھاں پھرلی دے تے سروے نے تے ہن اساں گورا گوڈ فارم والے جنگل وچ ودے سے سائیں

اے ایں جنگل دا عوض منجھ بادشاہ ہے ایں ساکوں جیڑھے جنگل دے حال ڈتے نہ سئیں ساکوں مزہ آ گیا سئیں چس آ گئی ہے انشاءاللہ ہن بھرا نال رابطے چ ساں اتنی ہاسپیٹلٹی دی کرائی امید ہی نہیں رکھی کہ کساری کو ایڈی وڈی مہمان نوازی کرے سی جائی اے سی ڈاکٹر باغی علی سواگ ظفر عباس سواگ گلوبل سائنس اکیڈمی دے چیف ایگزیکٹو تے سائیں اے دیکھن سائیں جنگل اچ منگل سائیں ای کو آدن جنگل اچ منگل منجیاں پائے گئین نال سائیں کھیس لگ گئین سارے واسطے سائیں اوے جیو جیو تھالا لے اللہ پاک تو کو بہوں ڈیوے یار تسا تھا سی بامب کاٹ دیتی ہوئے خدا دی قسم بامب کاٹ دیتی ہوئے بھائی ٹریکٹر ٹرالی نال گھنن سائیں یار اے تواڈی مہمان نوازی عباس بھائی ساکو بہو یاد راسی ناصر بھائی اللہ دی قسم ہے دلی خوشی تھئی کھڑی ہے بس مہربانی اوے تیرا نام کیا ہے سفیر عباس سفیر عباس ہے میں کر دے دیکھو منہ تے دیکھو نا ماشاءاللہ ماشاءاللہ آہاہاہاہاہا اے اسیں سیلف کوکنگ کریسی سئیں ساڈے باقر سواگ صاحب سئیں اے سارا سامان شمان اتھائیں چا کے گھینا ہے سئیں دوری ڈنڈا بھی نال ہے سئیں اے ہر تھارے اے ساری ثقافت ہے سئیں

کوثر تیل تو لمبا سامان شمان واپس لوڈ پہ کرینے تسیں اساں کھانا کی دے کھا اے غلام عباس بیچارہ سارے واسطے ڈھن والے کھٹڑیاں تے اے ہن سامان تھی دا پہ پیک سیں اے چاچے سارا فوٹو یا یا اے جعفر بھائی ان سیں جنہاں نے ساکوں انوائٹ کیتا ہی تھا اے ملک باقر سوا گے سہی اے حسین نے صحیح انجوائے کیتا ہے صحیح اے ظفر سواگ صاحب ان سہی اے ناب ڈاکٹر باغی علی سواگ صاحب ان اے وی آئی سارے نال نال رہن ساری دیہاڑ مزہ ہے سہی ناصر بھائی دی بہت مہربانی سہی جنہاں ساکو اپنا ویلیوبل ٹائم کڈ کے تے سب کو اتنا بہترین لوش لیوش جے کھانا دے اے سی تھال فوڈ سیکرٹ دے چیف ایگزیکٹو ملک باکر سوا آگے سائیں انہا جیڑا آج لیوش قسم دا کھانا بنائے نا چس آگے چس آگے تے اساں ممنون و مشکور ہیں ناصر بھائی دے تے ایڈو جناب ملک باکر تھال فوڈ سیکرٹ دے جنا اتنا سا کو لیوش جے کھانا کھوایا سی مزہ آگے جنگل اچ منگل بنا دیتے